my people na do na do na we don dey come my channel before welcome back if today na the first time wey you dey reach my channel say na today be the first time wey you dey use your two korokoro eye see me na I be this welcome to my channel my name na summer before i continue make i remind you na you see that red button there wey dey write subscribe click that button make you subscribe after that one make you click the bell sign so that anytime wey i upload new video you go hear the pa notification say i don upload new video mm -hmm, na so una do well so for today video my people i don fair do this video for my other channel where i dey blow grammar i say make i come here make i come follow drop am for this side for na make una watch make una hear make una see wetin dey happen to our people wey dey for china Mhm. so this video when i first do am for the other channel i talk say this one no be the kind matter wey some people go say you know say for youtube some people go say they no want to dey discuss anything wey be say na wey they go call am controversy anything wey be say na kini they wan make their channel just be they call am peaceful channel they no dey wan put hand for this one or put mouth for that one they just wan dey like uh, shine shine baby their channel go just clean no wahala no nothing nothing nothing na talk so this kind matter no be wetin dem dey do that one for this matter reach wey be say anybody wey be blackie wey be naija person wey be person from africa suppose to put mouth for this matter because this matter no be wetin dem dey keep quiet about at all no be wetin dem dey keep quiet about wetin be this matter for facebook i come dey see post say this one oh ah see wetin dey do our people for yonder oh see wetin dey do our people for yonder oh na i come call youtube i come see say some people don already make post about the matter for youtube e get one girl na naija girl but be like say na america dey born am dem dey call am lovely t one other guy from ghana e don do video today dey call am one one day one day maya e don do video that boy bin dey live for china before e do video for this matter e come even dey tell all of us wey be say we dey do youtube say make all of us pull mouth and me na this kind thing i dey like to pull mouth because this kind thing na the kind thing wey be say everybody suppose to pull mouth even though the solution no dey our hand say na we be government or na we go go there go do anything but when we dey share am up and down dey broadcast the news na so the matter go dey hot they go dey hear say everybody go dey hear say see wetin dey happen to our people for yonder so even though no be we get the solution But the fact say we dey share am, we dey help to broadcast the news so that everybody go hear am. Shey you understand? Eh? Why e go make people pull mouth na say you fit say e no concern me, I no dey go China, e no concern me. Your children tomorrow fit decide say they wan go dey live for China. You dey hear? Some people go say eh, wetin they wan go find for China? May I tell you, if Chinese people fit come our country, see they fit come for Africa, we too suppose to get right to enter their own country. Shey you dey understand me? The- When I see some of this video, the way wey they dey do our people for their place, the way they dey do our people for yonder, ah my people, they dey throway some people from the house where they dey pay rent for.

the government wey dey in charge no do anything about this matter they no even protect our even sometimes na even their own police na even come dey do our people like this when the government no gree protect our people then we fit come out talk say see as chinese people dey do us imagine this kind thing imagine this kind thing you dey to you dey throway them from their own house you no let them stay inside hotel you no let them come buy food for restaurant you no let them go hospital you really you really wan finish the people na

pull mouth na me as me come do this video make i pull mouth make una share this video make post if you no fit share this video make post make una make post share this video everywhere make dem see make dem hear everything na one video wey just dey travel for social media dey say this guy na uh, one nigerian man dey say na diplomat for china the man come vex because dem seize passport of our, some of our naija people na so the man vex say ah make una give me passport of my people i go let una look this video.

e really try me i follow share that video i share am for here i still share am for facebook make we dey make the matter make e dey hot you understand because if they no talk see now you know say oyibo station never really show this news o they never really show this news we wey be black make we carry our matter make we share am make the whole world know say something dey happen for yonder even if we never get the whole information make we share am make dem go make we be say as we dey share am the news popular dem go go dey investigate make dem find out wetin dey dey happen another one you no go believe say that our diplomat we just share the video say see see see oh the man just dey stand for our people say give us our passport na the man say give me give me my people passport you understand i follow share that video the next day another video go come and say they come dey harass the they come dey harass the man o.

you no sweet your belle as you ah, belle as you see am make una dey share this kind video make e dey hot na that way dey do dey go come go dey do dey say dey dey do dey dey test dem shebi dey say you know this koro wey dey talk so say to collect am na through your mouth your nose or your eyes na so dey talk okay now now you know wetin dey come dey do dey come dey do test dey go dey test black person whether you sick or you no sick dey go test you you dey hear they dey quarantine people wey be say they no even sick they just quarantine them no be that be the problem the two mom the one other video wey one man share he say they go come come when they call your house like say you marry chinese woman they go come they go only test the black person they no go test the the wife wey be say na chinese which kind test be that one if you wan test house shebi you go test the husband go test the wife no they go go go they go they go come they go come go test only the husband because only the husband be black person na so they dey do am.

airport now say plane no dey fly so people wey dey there dey just dey stuck you no go just carry your load enter road dey go nigeria na im make you go see some of our people dey sleep for street dey sleep for street wetin be their crime no no forget say this corona no be for africa e start o na for their side na china this thing start o but see na na dem come dey do like say na we carry the koro come. shey you dey see my people i see this thing i say make i talk about am because na so we dey take share information and na so we go dey still dey help dey share dey s- spread the news make every make the whole world know say we no quiet put for this kind thing because today na another person tomorrow e fit be you so na that one i say make i come share with una today my people as i don talk reach like that i go leave am for there una do well say una come watch my video until next time my people una bye bye you o, una bye bye.